चाही आ कनि नीक घर के हेबाक चाही बेसी हम किछु नहि मांग रहल छी अहाँ से बाकी अहाँ कतौ से तय हमहूँ इएह सोचने छलियै भोरसँ जे हम अहाँके कहब कि हमरो भायके लड़की ताकू हमरो भाय इक्कीस सालके बड़का कुमार बैसल छै आ कतहु नहि भेट रहल अइ लड़की ओकरा जोगर हमरा तऽ कनि चाही सुन्दर गोर हेबाक चाही हमरा भाय के गोर कनिया चाही जे अन्हारो घर में से झलक उठे रोशनी कऽ दे ये ओ अहाँ के चुनिया जे अबैया भए से हँ हँ अहाँ तऽ चिन्ते छियै आ ये मुंह तो ओकर बनल मुंह जकाँ लगैया

अहाँके भाय के कहियो मुंह देल- देखलिया कहियो ध्यान से उल्लू सन के तऽ अहाँके भाय लगैया आ ताहि पर हमरा अहाँ कहै छी लड़की ताकू हमरा अपन नाक कटबऽ के अइ कोनो रिश्तेदारी मे हमरा नहि हैत ताकल अहाँके भाय के लेल आ या अहाँके भाय के जे नहि हैत बियाह तऽ हमरा भाय के लेल अहाँ नहि ताकब तऽ हमर भाय तऽ तरैप तरैप कऽ मरि जायत एक तऽ अहाँ पड़ोसी छी तऽ कनि पड़ोसी धर्म तऽ अहाँ निहैब अहाँके हम पड़ोसी छी तऽ पड़ोसी धर्म निभाबू और अहाँ हमर के छी जहाँ हमरा साफ मुँह पर

अहाँके भाय तऽ जूताके फैक्ट्रीमे जूतामे फीता लगबै छथि ये किछो करै छै जूतामे फीते लगा कऽ दू रुपया तऽ लाबै छै आ बियाह करा देब तऽ कनिया के दू टाइम के रोटी तऽ खुएतै अहाँके भाय की खुआत हवा पिया कऽ राखत हमरा बेसी अहाँ कहू नहि से हम देखने छी अहाँके भायके दिवालीमे जे आयल तऽ लोक मिठाइ लाबै छै रंग बिरंगके अहाँके भाय जूताके फीता अनलक एहे ज्यादा नहीं बाजू हम ही कहने रही हमारे बच्चा के जूता के फीता चूहा काट देने रहे कई बार फीता मंगेने रही अहाँ के भाषा से तऽ नीके अइ जे किछ तऽ अनलक अहाँ के भाषा हाथे डोलबै तऽ अबैया से अहाँ केना कहै छी जे हमर भाय हाथे डोलबै तऽ अबै छै हमर भाय नेट इंटरनेट बुझै छियै ताहिसँ भेज देने रहै छै मिठाई पहिले जे भारी लागत अरे इंटरनेट से भेज दे ओ व्हाट्सएप वाला जहन बुझते नहि छियै तऽ कथी इंटरनेट के हम एते खिस्सा पसारू हँ हम बुझै छियै हम हमरा सबटा पता है हँ वएह होइ छै व्हाट्सएप पर फोटो खींच कऽ भेज दै छै ओ कोन बड़का काज केलक अहाँके भाय अरे फोटो भेज दै छै अहाँ जकाँ जूता के फित्ता तऽ नहि लाबै छै हम तऽ मिठाई तऽ खाइ छी अहाँ तऽ जूता के फीता केना केना खाइत है पता नहीं ये हमरा से तऽ बड़का गलती भेल जे हम अहाँ के कहलो राम तोरी लड़की ताकै ला अरे हमरो से तऽ बहुत बड़का गलती भेल जे अहाँ हमरा बजेलहुँ हम आबि कऽ अहाँके बात सुनलहुँ अरे तोरी के एखन तक अहाँ भारत कार्टून नेटवर्क के सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हैं की अहाँ के नीक नीक मैथिली कार्टून नहीं देखऽ के अइ अगर अहाँ के नीक नीक मैथिली कार्टून देखऽ के अइ तो तुरंत सब्सक्राइब करू भारत कार्टून नेटवर्क